E, makadii boys negirls kwese kwamuri ikoko vakomana nevasikana munofara here nhasi ndauya nemushomo yanetsa vanhu vakawanda factorize e, yacho yakanzi factorize x squared minus y squared then b yakanzi given that x minus y is equals to 4 and uh, x squared minus y squared is equals to 20 find the value of x and y right saka zvatichaita panapa toda kusolva metsi taisolva then tichabva taprova sezvandogara ndichikuudzai kuti hakuna metsi isingaprovika metsi ese inokwanisa kuprovika allright so yekutanga its just simple straight forward chii chiri kuitika its difference of two squares yekutanga iyo so ichazongoitayo x plus y x minus y wakaona wakapiwa two maquantities wobva wanzi factorize pane negative in between zvinofanira ngokuudza zvega kuti its difference of two squares now rega ichiita h2 yacho h2 iyo sezvamuri kungoona ichi masimultaneous equations handiti because masimultaneous equations ndo atinotsvaga two maunknowns at the same time saka chaisolver sei we are going to use substitution method tashandisa substitution method apa zvingoreva zvoti x is equals to 4 plus y handiti remember change side change side saka tameka x is the substitution formula pa equation 1 let me call this equation 1 right this equation 1 and this equation ani equation 2 zvadaro takuti substituta value ya x pa equation ani pa equation 2 tasubstituta value ya x iyi kureva kuti x ndiani ndi 4 plus ani y squared minus y squared is equals to 20 like this so chii chawakuita wakuchii Ah, expander this one kana waka expander this one uchawana iwewe 16 plus 8y plus y squared then minus y squared must be equal to what to 20 ya yeah, vamwe ndokuziva imenge mitoti ha ah, musarove mashort method itai long method tiona orit rega itiite mona apa izvi vangu vanongoti 4 plus y 4 plus ani y saka wakuchiexpanda this one andida kuratidza kuti wakaexpanda this one nokusvitsa apa right wadaro wakuchiti chi 4 times 4 plus y Malong method yenyu amajaira. Plus y, weta 4 plus ani? Y like this. Waka expand ya chobva wana ani? Chobva wana 16 panapa. Plus 4y plus 4y plus y squared. Kana waka simplify no vaida chi 16 plus 8y plus y squared zvinova ndizvo izvo handitika. Saka dzimwe nguva musanyanyo henyu kuda kuva addicted nemalong method anokupedzerai time. but kana malong method ari waunonzwisisa is better apo chero wakapedzerwa time uchizwana mumax ako akakwana panoti unoda kuita mashotcut wasingakwanise wobva wafoira remember chakakosha kuiti uite sei uite distinction yako uite a right tadaro panapa mukuzoona kuti zvichakanzelana izvo achibva tasara tina 16 plus

Achake akasara ya y is equals to half then wakuchisubstituta value ya y unoisubstituta on either equation 1 kana paequation ani 2 unoita zvaunonge uchida unosubstituta paunonge uchida but kana uri orit value ya y njafu handisuda kuicancela because tichazoishandisa pakuprova kana uriwo munhu anoita sei ah, anonyatsorizina kana kuti ane dzinoyatsodhonza hazvibetsere kuti usubstitutewo value yako apa paequation 2 why ndiri kudaro its a long process and because ona pane masquared plus pane maquantities akakura ndowanza kuti kana wakuzosubstituta substituta paequation ine mavalues madiki right tasubstituta paequation 1 kura kuti kuti isusu x minus half is equals to what 4 so x is equals to 4 and half because change side change side just 4 plus half inobva yaita 4 and half wakada zviprova izvi zvinoprovika izvi handiti apa wakuti takashandisa equation 1 uri kuti chi uri kuti wewe uh, value ya x which is 4 and half minus half answer yako is equals to 4 4 is equals to 4 proved Wanoshandisa chitiyo wakati wewe uh, value ya x which is 4 and half squared minus half squared ansa yako ichaita chi ichaita 20 sezvanogara chikuudza hakuna metsi isingaproviki ndinovimba kuti mese manzwisa kuti metsi inosolvwa sei ndo masolviro anoita zviri simwe straight forward kune vamwe vandibvunza kuti mudzisi sei musisanyanya uploada maquestions handiuploade maquestions kana ndisina chandabvunzwa saka munofanira kundibvunza ndoda kuku betserai kusorova zvinenge zvichiri kunetsai especially kana ari mapast examination questions unongondiza kuti ase ndavharwa nequestion ichi ndobva ndaita se ndobva ndakubetserai likei facebook page yangu uh, makaenda pafacebook page yangu ndopamunoona macontact details amokwanisa kundibatanawo pawhatsapp facebook page yangu sempof uh, ah, ndinoimba kuti mese mabatsirika gara mchirivaiza boys vana chihera nyisiyai kutaurisa stereki mumboita zvemets murivhaiza handitika ndokuzivai muri hanzvadzi dzangu e, nevese rambai muchirivhaiza aiwa ndinotenda kubatsirika nekubvuma kubatsirika orega nditi kuappreciata ah, ndinoda kutenda kuappreciata kwamuri kuita ava kwavanda vari kuti ase ah, e, madzisuro enyu ari kunzwisisika rambai muchirivhaiza rambai muri mugwara stay focused